लागि रहलै एकरा एंजॉय लऽ रहलै पूरा एकदम शिमले के की कहाँ पे आया है अभी अभी यहाँ पे आया हूँ यहाँ पे किसके घर पे आया है अ, आपके घर पे मेरे घर पे आया है मुझसे मिलने आया है हाँ भोरे भोरे जे मतलब ई सब प्राकृतिक चीज सब देखबै ने आ उठबै तऽ आ गाम घरमे तकर अलगे आनन्द छै आ नेबो अगर देख लेलियै तऽ अहाँके कनि आओर बाड़ियो दिस कनि घुमाइए दै छी देखियौ ई जे छै से अहाँके डायरेक्ट अमेरिकामे ई सजमनि सभटा फड़ि कऽ तैयार भऽ गेल अछि कतय छोड़ने छलियै सियाल नमस्कार आ प्रणाम अछि पैर छुए छी गोर लागै छी मालिक हमर नाम अछि स्वागत अछि अहाँ सबके अपन चैनल अपन ब्लॉग पर तऽ अखन जे मौसम छै अहाँके उएह छै भोरके भुरुकमे सोचैत रहै छी तऽ आइ जे छै से अहाँके तारीख भऽ रहल अछि अहाँके आइ अक्टूबर नवम्बर छै शायद हँ आओर नवम्बरमे तारीख अछि सम्भवतः बारह तारीख छै तऽ बारह नवम्बरके छै से आइ जे छै से अहाँके कनि फील जे छै से लागि रहल छै पूरा हमर पाछा अहाँके देखाइत हैत जे चारू कात जे छै से धोनही कहियौ या महेन्द्र सिंह धोनी कहियौ से लागि गेल छथिन ई अहाँके देख कऽ बुझाइत हैत जे चारू कात जे छै से धोनी देखै छियै आइ देख कऽ लागि रहल छै नहि जिसका मुझे था इन्तजार ठण्डी जे छै से उएह आबि गेल छै आ ई ठण्डीमे जे छै से एकदम मस्त अखन भोरका समय रहत वॉकिंग तॉकिंगके लेल निकलू जाबे जे तक अहाँ जे छै से अहाँ बेड नहि छोड़बै ने ताबेते काल तक दिक्कत रहै छै आ एक बेर अगर अहाँ बेड छोड़ि देलियै ताहिके बाद तऽ बुझियौ अहाँके कोनो टेंशने नहि छै तऽ अखन फिलहाल भोरे भोरे उठलहुँ हँ बहुत दिन भऽ गेल छलै ब्लॉग बनेला तऽ कहलियै अहाँ सबके पहिले सबसँ पहिले एकटा ब्लॉग दी आओर देखाबी जे एखन गाम घरके की माहौल छै तऽ फिलहाल जे छै से माहौल किछु खास नहि छै ठण्डीके शुरुआत भऽ रहल छै सब आदमी बचि कऽ रहू कनि सर्दी खाँसीसँ सब कनि मतलब अथी छथि मतलब झेल रहल छथि सर्दी खाँसीके तऽ उएहके समय छै तऽ सब आदमी गरम गरम भोरे भोरे पानि पीबू आ सर्दी खाँसी झेलू आब अहाँके देखबै छी देखियौ ई जे छै से अहाँके हमर घरपर ई बैरके गाछ छै बैरके गाछ मतलब जकरा अथीमे खाइत हेबै यौ नरक निवारण चतुर्दशीमे बैर आ केसौर जे खाइ छियै से वला एहि बेर पहिल बेर ई एतेक पैघ भेलैए देखै छियै फड़तै कि नहि तकर कोनो ठीक छै नहि आ ठण्ढीमे छै से अपन खेती बाड़ीसभ सेहो कनि विशेष रूपमे होइ छै एहिठाम देखै छियै कोबी गाछसभ रोपि देने छियै ई कोबी गाछसभके तखन छै से अहाँके सूर्यके किरण कम लागै छै ताहि कारणसँ ईसभ जे छै से अहाँके एखन मुरझायल अवस्थामे अछि आओर फिलहाल अहाँ सबके आओर खेती बाड़ी सब देखबै छी जे की की आओर भेलैए घरपर किएकि बहुत दिन भऽ गेलै ब्लॉगिंगमे लगभग हमरा हिसाबसँ ई दस दिनके बाद ब्लॉग आबि रहल अछि एहिसँ पहिले एकटा गरीबक छठिवला वीडियो आयल रहए बहुत बढ़िआँ प्यार देलियै आओर अहाँके गाम घरके असली आनन्दे देखबैके लेल वीडियो हम बना रहल छी फिलहाल देखियौ अहाँके नेबो देखबै छी कतेक सुन्दर लागि रहल छै भोरे भोरे जे मतलब ईसब प्राकृतिक चीज सब देखबै ने आओर उठबै तऽ आओर गाम घरमे तकर अलगे आनन्द छै आओर नेबो अगर देख लेलियै तऽ अहाँके कनी आओर बाड़ियो दिस कनी घुमाइए दै छी देखाबै छी देखियौ ई जे छै ई कथीके गाछ छै से पहिले अहाँ बताउ हमरा पता अहाँ सब बुझबै तऽ नहिये आ जे बुझि गेलियै से पहिले कमेंट कऽ देबै आ नहि बुझलियै तऽ की कहू अखन नहि कहब नहि तऽ फेर सरप्राइज खतमे भऽ जेतै हमर आगाँमे अहाँ सबके एतऽ अहाँके देखाइए कि नहि कैमरा क्वालिटी ठीक छै कि देखै छियै एतऽ जाल लगा लेने छै मकड़ा देखाइत हैत हल्का हल्का ओहि कात रोपने जे छियै ई बला जे देख रहल छियै एहिमे रोपने छियै अहाँके हमसब गाजर हैया ओहि कात सॉरी आ एहि कात रोपने छी अहाँके बीट रूट ओहि कात छै अहाँके मुरइ एहि कात ई की छै तकर कमेंट करब अहाँके आ बाद बाँकी इहो कात देखै छियै चूना दऽ दऽ कऽ जे छै से कोबीके रोपल गेल अछि आर एकटा अहाँके केराके घौर सेहो चलि कऽ देखबै छी ई केरा गाछ छै जखने अहाँसभ देख लेलियै तऽ केरा घौर सेहो देखनाइ जरूरी छै तऽ गाम घरमे जे छै से असली मजा इएह छै खेती बाड़ी करू आरामसँ भोरे भोरे उठू आओर सब गोटाके देखबियौन अहूँ सब देखू एकर एन्जॉय लिअ किएकि सब आदमीके हरदम ई चीज नसीब नहि रहै छै हमसब एखन गाम घरमे छी तकर लुत्फ उठा पाबि रहल छी देखबै छी अहूँके देखियौ ई केराके हमर अथी अछि बीट आ एहिके ठीक ऊपर अगर अहाँ तकबै तऽ देखाइत हैत अहाँके ई ई देखियौ ई छै केरा घोर एकर हाइट कमसँ कम अहाँके साढ़े तीन फीट चारि फीटके छै केरा घोर तऽ साढ़े तीन फीट चारि फीट मतलब बुझि सकै छियै कतेक पैघ भेलै तऽ एहि प्रकारसँ जे छै से केरा घोर छै ई पैघ तऽ इएहसभ नेचुरल चीजसभ देखैके लेल भेटै छै आओर अपन भोरे भोरे घुमलहुँ टहलहुँ आओर बाद बाँकी की सब भऽ रहल छै आओर की सब होइए से देखबै छी अहाँके ब्लॉगमे एतेक दिन जे ब्लॉग नहि आयल ताहिके लेल क्षमा चाहब आओर प्रयास करबै जे फेरसँ लगातार अहाँके ब्लॉगिंग दैत रहू कनि अहाँसभ प्यारो दियौ अपन चैनलके आओर इंस्टाग्रामपर हम एखन ज्यादा एक्टिव रहै छी यूट्यूबपर कम एक्टिव छी ओहिके लेल क्षमा आओर लगातार आब यूट्यूबपर सेहो वीडियो आबैत रहतै किछु कोबी गाछ जे अछि से अहाँके हमर अङ्गनोमे छै ओहिसँ कनि पैघ भऽ गेल छै तऽ अहाँके कोबीके पैघर साइज आ सजमनिके गाछ हमर एहिबेर सजमनि बड्ड फड़लैए मतलब कहैके मतलब बुझियौ जे पछिला एक महीनासँ सजमनि खा रहल छी बड्ड कहैके मतलब एहि हिसाबसँ फड़ल जे एकटा दूटाके मतलब भऽ जाइए हमरा हर दू दिनपर एकटाके निकले जाइए तऽ अहाँके ई सजमनि आ कोबीसँ एक बेर रूबरू करबै छी देखियौ ई जे कोबीके गाछसभ छै एकर साइज देख कऽ कनिक बुझाइत हैत जे नहि ईसभ कनि पैघर भेलैए ई हमर अँगनामे किछु जगह छोट सुन जगह छै पहिले एहिठाम एकटा घर रहै तऽ एहिठाम ई वाला जे छै से अहाँके ई कोबीके गाछ सब भेलै आओर उमहर साइडमे मुरइ सबके गाछ देखैत हेबै मुरइ अहाँके एखन जड़िमे लागि गेल छै एहिमे अहाँके मुरइके देखियौ व्हाइट व्हाइट देखबै छी देखियौ ई जड़िमे देखै छियै व्हाइट व्हाइट ई पूरा मुरइ छै एकदम बढ़िआँ भऽ गेल छै आ ई एलोवेरा एलोवेरा तऽ अहाँ सबके सब आदमीके घरमे हैत लगभगमे बहुत आदमी राखै छथि गेन्दा फूल अखन जे छै से अहाँके आब देवउठान एकादशीमे बुझाइए शायद चढ़ै छै ओइके बादे चढ़ै छै आ सजमनिसँ अहाँके रूबरू करबै छी देखियौ ई गाछ देखै छियै ई गाछ डाइरेक्ट अहाँके चलि गेल छै सीधा सियालदहसँ अमेरिका अमेरिकामे जाय लेल गेल अछि ताहिके बाद अहाँके देखबै छी अगर की हाल हिसाब छै अमेरिका दिस देखियौ ई हम अपन छतपर आबि गेल छी आओर छतपर अहाँके सजमनि देखाइत हैत कनि अहाँके निकटसँ सेहो देखा दै छी देखियौ ई जे छै से अहाँके डायरेक्ट अमेरिकामे ई सजमनि सभटा फड़ि कऽ तैयार भऽ गेल अछि कतय छोड़ने छलियै सियालदहमे कलकत्तासँ अमेरिका आबि गेल देखै छियै ने आ लत्ती देखियौ कतेक सुन्दरसँ छतपर पूरा जे छै से अहाँके हाई लेवलमे ही सूर्यके किरण लैए आ एकटा देखियौ ई अलगसँ एकरा लड़ाइ भऽ गेल छै एकरा सभसँ ताहि दुआरे ई कनि एहि साइड आबि कऽ फड़ल अछि आ एकटा आओर लत्ती उम्हर देखै छियै चढ़ाइ चालू कऽ देने छै ई जे छै से चढ़ाइ चालू कऽ देने छै ई कहै छै बौआ हमहूँ आब टकरेबो तोरासँ आ भोरे भोरे देखियौ ई हमर बौआ छै एकर नाम छै क्या नाम है तुम्हारा वैभव वैभव कनि मनि मैथिली बुझि जाइ छै ई कनि बाजैमे हल्का फुल्का दिक्कत होइ छै ई बाजत तऽ अहाँसभ बुझबे नहि करबै ई भोरे भोरे जे छै से बेचारा पता है कतेक चललैए पाँच किलोमीटर भोरे भोरे वॉकिंग कऽ लेने छी देखै छियै एकदम सूट वूट लगा कऽ एकदम तैयार छै एकदम मूड में आ एकदम लागि रहल है एकरा एंजॉय लऽ रहल है पूरा एकदम शिमले के के कहाँ पे आया है अभी अभी यहाँ पे आया हूँ यहाँ पे किसके घर पे आया है ए, आपके घर पे मेरे घर पे आया है मुझसे मिलने आया है हाँ हाँ हाँ हमरा से भेंट करे ला देखियो तो भोरे भोरे छः बजे बच्चा आबि गेलै तऽ ई बच्चा जे छै से बड़ी चञ्चल छै एकरा जे छै से हम बहुत पहिले अपन ब्लॉग स्टार्ट केने रहियै तऽ आम खाइत रहै एतबी टाके रहै छोड़ा खायलो नहि हेतै टाइममे लेने रहियै आ एक डेढ़ सालमे देखै छियै कतेक टाके भऽ गेलै ई अहाँ इसमे बोलो सबको अहाँ सब ठीक छियै अहाँ सब ठीक छियै हँ अहाँ सबके वीडियो नीक लागैए कही आप सबके वीडियो नीक लागैए तऽ चैनलके चैनलके सब्सक्राइब कऽ दियौ देखलियै बच्चा कहलक है तऽ बच्चाके बात राखि लेबै आ चैनलके सब्सक्राइब कऽ देबै आ ई जे छै से एखन ठण्डीमे खूब मजा लऽ रहल अइ बाबा सने डेली एक दू किलोमीटरके टहलैए बाबा सने आयल छलहुँ हेँ हाँ, हाँ? हाँ। टहलै लए हाँ। बाबा सने आयल छलै टहलै लए एकरा कहलक है मालिक चाचू मेरे को भी वीडियो बना दो एकरा ऐसी संगे वीडियो बना लेलियै इएह घर घरके माहौल छलै गाम घरके आ ताहिके बाद छै से अहाँ सबके इएहके साथ वीडियोके अन्त करै छी वीडियो केहन लागल से अहाँसभ कमेंटमे जरूर बतायब आओर आगाँ की अहाँसभके वीडियो चाही से के बारे में अहाँ सब सेहो कमेंट कर देवे ताबे ताके लेल टाटा धन्यवाद बाय बाय बाय एक बार बाय कर दियो बाय बाय